Eh, tiri pano pa, pa Mr. Stockhill. Tiri kuona muri kunzi makarima mbanje. Imbanje here iyi? Muti uyu? Ah, ah. Mbanje?
Eh. Ini handi- handipute mbanje, handisime Sorry. mbanje. Saka chii? Iri isanem kuti isimbise ivhu. Eh. Tiri kuda kuti ivhu yedu i- inake, kuti foje redu Eh, ibudi zvakanaka haina chiwere inosimbisa zvese ivhu ne- nefoja nechibawa
saka inouraya zvirwere eh, inouraya zvirwere kufanana ilwem and inodzosa ine nitrogen imomo inotanga kugadzirisa ivhu rego rinouya eh, nezvimwe zvakasimba ziri imomo fanana zinc nesulfate inogona kuita futi ivhu iyo kana tarima pasi nenguva but inoda kuwora kutanga ma, maisa foje yako kana chibawo inoda kuti inyatsi kuwora racho muivhu iite compost chaiyo chaiyo sa munocheka yasvika papi ah, izvozvo yakwana nguva iyoyo kana yaita 20 percent maflowers panapa uh -huh. ndipapa tiri kuda kutanga kurimirira pasi izvozvo okay. rakwana so kurima pasi uh -huh. yeah. okay saka dzese dzinoreba kudai eh, kazhinji munda iyi yareba kudaro ko dzimwe mbeu dzesanem dzinoreba kudai ah, eh, aiwa aiwa iri iri kana munoramba muchidiridza mvura inodarika panapa uh -huh. inogona kuenda 3 meters up okay imwe ah, im, e, imwe ino ino gara pasi bichana yeah. one and a half meters okay e. sandipapa okay. inondinakira inini nda ndini ndiri kutsaka izvozvo zvecompost yakawanda ichipinzwa mivhu saka inotipa makeji mangani pahecta gore apera ndakaita 60 tons pahecta okay yeah.
sandiwo makarimira pa 60 yeah. tons yeah. so eh, ivhu redu rakanatsoguta eh, ivhu eh.
inogutisa zvakanaka munogona kuona fodya rako inosiyana pakutanga kutsvura fodya yako munoona inogara akachena
ko izvi ndiyo mbeu yacho iyoyo
hatidi kuti mbeu ite mbeu manje iri inotanga kusimba and inononoko kuora saka apa tiri kuda hatidi zembeu izvozvo ibude nda i icharamba ndiyo size yacho kasi icharamba ichienda chitema so mhm, mhm. then kana raita tema raibva mbeu yacho yakwana kana muri kuda mbeu ndipapa munouya munopika Ah, aiwa handidi kupika ndoda kuti mundipe mbeu Ah, uyai ndinokupa
saka saka hamufaniri kuita mbeu kana muchida kuirimira pasi ha? Nah. Ine- ine- Aya. inoora ino- Eh, inenge yasimba oh, zvoti i- i- aizo iyoyo ine mbeu yakanaka iyoyo Ehe. yatanga ku- yatanga kukura mbeu yacho iyo oh, oh, oh, oh.
and yakawanda yeah.
manje iyo inobuda ye, mayelo ma, matsuku mm -hmm. nezimwe makara mbeu yacho iyoyo yeah. yeah. yeah. mm, mm. saka ine, ine mbeu yakawanda yeah, yakawanda yeah. sure samoda mbeu yakawanda sei pahekta kana muchidyara tiso tiri kuzvara 20 kgs pahekta 20 yeah.
munokusha munoita sei eh tinoisa ne vicon ehe kana kuisa ne ma seed drill iri nani okay iri iri iri better ehe but kana masima inoda mvura oho ndava haitane kuoma
sanotoda mvura eh inoda mvura kana saka kona kuenda muchikasika kusima mugone kudiridza bichana mvura kana mvura inoenda ehe munoda kuramba muchidiridza bichana wo ichinaya ehe then inobuda zvakanaka kudaro okay ai yakanaka eh kunge inodyiwa kudai